baa bisa no sɛ garawa, challenge, no obetumi asoa anaa. Enti Iraman, Irehman, ɛɛ, yɛsalutu no, ɔne na edi saa challenge wei de baeɛ no. Na deɛ ɛma ayɛ sɛ seesei ara no North no ayɛ dɛ no, North, yɛwoo no saa no, ɔno deɛ wɔnkɔɔ North da, Nsɛm a yɛka srɛ mu ka de gu fi nyinaa wɔ North no, ontuu kwan nkɔɔ da. Na mmom, obi a watena North da, obedi adanseɛ. Obi a wakɔtena North da, obehu North. Nti mesrɛ wo, ntwɛn mma obi nka nkyerɛ wo. Wo so kɔ na kɔtrae na fa wo yere no a wogyinagyina sɛ wɔnkɔ nkɔyɛ Girl Challenge. Era maa na ɛdi baeɛ. Na Era maa no ɔgye ɔde baeɛ no so. Ghanafoɔ nyinaa, ndɛ, Charlie, Northern Region ayɛ de o nti sɛ wote hɔ na wokita eh, bad mindset about negative in the Northern Region ɛndeɛ woboa o sɛsi a Northern Region ayɛ dɛ ama Mpanyimfo no kɔmpɔ wɔn ato wɔn nsa de afrɛ mberantsɛ ne mbabaawa a wɔwɔ aburukyerɛ sɛ, Northern Region, asaase da hɔ o! Sɛ woyɛ investor na wopɛ sɛ woyɛ edwuma bi anaasɛ wopɛ sɛ wobue edwuma biara, sɛdeɛ na tsetse no amanfoɔ se na asomdwie nni hɔ no, dabi! Sɛsi a, deɛ na wo mfiri sɛ yɛbɛtumi asi Northern Region no, yɛbɛsrɛ mo sɛ montu kwan mbra Northern Region na mobɛhwɛ adeɛ. Na but wobɛhu sɛ biribi rekɔ so wɔ Northern Region social social media so, ɛnkyɛ biara ɛba bɛduru Kumasi ne Accra. Na for the sake of mo a monte ase the word of gara garawa challenge Ɛɛ, wokɔ srɛɛ saafo a, ɛno na saa garawa no, obi bɛka sɛ, Yɛde noa koko. Dabi, garawa no, yɛwɔ mu different different. Ebi yɛ light, ebi nso mu yɛ duru. Na aseda nka aberanteɛ wei, ne picture na ɛda so no, A. Rahman. Saa A. Rahman wei no, ɛyɛ a, ɔno nso ɔredi agorɔ wɔ mframa mframa wei so. Nti da koro bi na ɔsɛɛ baabi a challenge wei firi baeɛ no. Ɛna ɔse ndɛ mbabaawa mo sɔre a na social ne ne media a mo nso awaareɛ na mo toto paa so ɔse mbaa no bebree naa wɔ hɔ ɔmo anso awaareɛ na ɔmo akɔ awaareɛ na nka ɛne no sɛ wo a wo gye wo ho di sɛ oyɛ ababaawa a waso awaareɛ kɔ ɛɛ sɛ wo ti bɛ fa garawa wei ɛsɛ nsuo ɛsoa Ampa ne ampa, na tete no, saa na na ɛte, baabi a garawa kyɛlɛnyiwe hyɛ ase ara no. Enti, adeɛ wei a wɔkyɛlɛngyiiɛ no, na akɔyɛ animguase ne fɛreɛ. Mmaa bebree no ara te awareɛ ase. Berɛ a saa garawa yi kura mpo, wɔntumi nsoa. Miike kura mpo ɛrehyehye binom. Nti ɛyɛ saa no, animguase no de aka amanfoɔ bebree. Na aseda nka Iraaman sɛ wode baeɛ no. Ampa, ɛkɔ abusua biara ne fie biara ne wɔn a wɔgu awadeɛ. Wokɔ kɔhwɛ videos ahodoɔ koraa mpo a, binom eh, wɔn shop mu madamfoɔ ne akuraase biara sɛ obi abɛturu ɛgra ɛgraw challenge no. Ebia obi wɔ hɔ koraa ɔmpɛ wakɔtena aware aso wontumi nsoa. Na yɛn mu binom yɛnyini wɔ North no na graw challenge no ɔba a waso awareɛ ɛyɛ sɛ anka wotumi kɔ nsuo mu sɛ wokɔsa nsuo na wankasa obiara nni hɔ a watumi asa na wɔapagya na wɔasoa wo nko ara. Wobɛduru fie na obiara nni hɔ a, na woasɛe deɛ ɛsi hɔ. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ ababaawa yi deɛ waso awadeɛ. Asɛm a meka yi, mopɛ a, mommisa Agyia, Agyia for real. Asɛm wei no, ɔbɛka ne nyinaa de akyerɛ mo. Nti wɔn nyinaa wɔafa saa ntekyɛ no, gye sɛ obi a ɔmfiri North. Nti sɛ wopɛ sɛ wokɔware srɛmuni baa, bisa no sɛ, Garawa, challenge no obetumi asoa anaa. Nti Iraman, Irehman, ɛɛ yɛ salutu no, ɔne na edi saa challenge wei de baeɛ no. Na deɛ ɛma ayɛ sɛ seesei ara no North no ayɛ dɛ no, nkane no na wokɔ North na wokɔwia adeɛ, wo ankasa ankasa wobɛkyɛ wo doe, na ba seesei ara no nneɛma bebree asesa. Deɛ ɛsesaeɛ no bi sɛ, aberanteɛ wei, mo maintain no kakra.

Mo motie no deɛ. Just wɔnkɔ wɔawia wɔse wɔaforo aboboyaa na eh, yɛse wɔawia wia na wɔawia no wɔn se dabi mpanyinfoɔ no saa respect no wɔn sɛ wɔn yɛ nkwadaa na ba wɔn a wɔn anyina sene wɔn na ɛte anim hɔ. Nti wɔnkɔ na wɔnkɔ kɔtɔ hɔ na wɔnkye wɔn kɛkɛ. Wahu sɛ na ka ɛfɛ so no yɛkye ewi anasɛ ɛkorɔmfo a yɛbɛ bo no saa sɛ yɛku no dabi sɛsi a no yɛn yɛ no saa yɛde social ne ne media no adane entertainment life sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi bɛ sere na ayɛ binom funny nti yɛkyee no na yɛanbɔ no yɛanhwe no yɛsɛɛ Mpanyimfoɔ no a anaasɛ senior brothers a wɔte hɔ no, wɔnkɔ hɔ na wɔnkɔkoto na wɔnkyea wɔn na wɔnka nkyerɛ wɔn sɛ, Oh, mpamoakyɛw o, mahawia phone. Oh, my people in the north. Hwɛ, mehu sei no a, na me kra na m'ani agye because before no, north, na wokɔwia adeɛ a, within a minute, yɛbɛboa kow yɛbɛboa aprapra wɔ na but ndɛ yɛ sɛ obi tumi sakra ebia deɛ ɔyɛɛyɛ no sɛ yɛtwɛ no video ne deɛ ɛyɛɛyɛ no ɔ ɛyɛ funny na later on ɔkɔ hunu a ebia gɛl bi a ɔkɔ akɔsi no pɛ korɔ mpo ɛnyɛ wo na na ɔwiaeɛ no Na ne nyinaa no, adan furniture ama binom wɔn asesa. Nti aseda nka the northern youth. Ɛɛ stories no a na wɔn de firi de ka de kyerɛ north no, ɛɛ nyɛ saa na sɛsi a. Begyimi brɛ no na na ɛse. Nti yɛsrɛ wo, social ne ne media, ntena ase ntie deɛ amanfoɔ te wɔn fie a wɔka everything about negative no. Mesrɛ wo, nansa yi yɛ bra baako bi wɔwareeɛ na odi ne yere no kɔɔ North. Yɛwoo no saa no, ɔno deɛ wɔnkɔɔ North da. Nsɛm a yɛka serɛ mu ka de gu fi nyinaa wɔ North no, ɔntuu kwan nkɔɔ da. Na mmom, obi a watena North da, ɔbɛdi adanseɛ. Obi a wakɔtena North da, ɔbɛhunu North. Nti mesrɛ wo, ntwɛn mma obi nka nkyerɛ wo. Wo nso kɔ na kɔtrae na fa wo yere no a wogye no di no sɛ wɔnkɔ nkɔyɛ Girl Challenge. Era Mann na ɛdi baeɛ. na Era maa no ɔgye ɔde baeɛ no so Ghanafoɔ nyinaa ndɛ parliamentarians ne ministers a ɔmo te hɔ ɔmo nyinaa aka story na ayɛ ɔmo dɛ ma me nka nkyerɛ wo Gerawo challenge no kɔmpɔ binom yɛ no mistake ade no yɛ nkoto ɛnfa yɛ sa nsɔ ase ansa na apagya asoa ɛyɛ sɛ wotumi ma so na wode abɛsi w'abɔ wo mu na wode asi wo kotodwe so ansa na wode wo nsa baako akɔ ase na woalifte. Ɛnni kwan sɛ woresoa adeɛ no, woresoa no na nsuo no ɛrehwie regu. Dabi, wrong no no. Nti obi so wɔ hɔ a wobɛhu sɛ garawa no si fam na afei no ɔde ne nsa kɔbom asɛ na ne nsa ba, dabi, ɛyɛ wrong. Wobɛte wo sisi, worepagya na wode abɛsi wo kotodwe so na wode wo sa baako akɔ aseɛ ansa na woalifte. Wei na na yɛdi hu sɛ ɔbaa wei waso awadeɛ. Na yɛsane wɔ ko ɛɛ kodoɔ bi a ɛɛ yɛbɛka no sɛ ɛɛ kora kora a yɛde sa nsuo no. Nti worekɔ a na ɛno nso kita wo. Sɛ wokɔ na wokɔsa nsuo na anyɛ mma a, ebia wonnya nsuo awareɛ. Nti wokɔ a wobɛtumi asa garawa no half na woapagya asoa half one no na afei wode kuruwa no anaasɛ kyɛnsee a ɛmu nyɛ duro na wosa, wosa a na wode gu so, wosa a na ɛgu so. Ɛyɛ ma wie a, Wobetumi adi eh, yɛfrɛ no sɛn? Bayerɛ nwura a ɛyɛ dry one no na wode ato so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a worenante a nsuo no eh, dodoɔ no ara rensɛ ngu fam bio. Woahunu? Mekyerɛ wo trick baako. Nti yɛsrɛ mo, Northern Region Garawa challenge no aba, Ewi challenge no so aba. This time around no in the northern region no yɛn kaa sɛ kɔ bɔ korɔ no na but the negative stories na amanfoɔ ka ba ɛde fa northern region deɛ yɛkyew a yɛbɛbu akuo, yɛkyew a yɛnte nsa, dabi sometimes Don't judge people wrong or any city wrong mpakyɛw montu kwan nkɔ nkɔ north hɔ na monkɔhwɛ adeɛ. Garau challenge no sɛ moyɛ media people na monso mopɛ a monkɔ na monkɔ akurase bi na mo an gather mbabaawa na momfa nsi hɔ na mbabaawa na yɛnhwɛ garau challenge no na wankasa wonya opportunity tena TV so na wano papa na try bi hwɛ sɛ ampa wosoa awareɛ no na wokɔ anaasɛ wonyɛ nsoeɛ nti aseda nka Eyi rama no sɛ ɔdi Garawɔ Challenge di aba ama sɛsi a ɛne ne trɛ ne Ghana. Nti Garawɔ Challenge no sɛ wo so wote Saf, wote babiaa wote awareɛ se na wo gye wo ho sɛ Garawɔ Challenge no wobɛtumi ayɛ a, yɛsrɛ wo sɛ kɔtrae bi na hwɛ sɛ woaso awareɛ Anaasɛ wonyɛ nso yɛ. Eraman ne ne team no nyinaa yɛda mo ase ne adwuma pa a moyɛ mmo yakra mo din a obiara de frɛ mo wɔ social media ɛyɛ Mister President on social media join the Garawa challenge let's see either you can do it or you can not do it yakra mo.